السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سے سب ٹھیک ٹھاک تندرست فٹ فاٹ ہسن اج دا ماشاءاللہ خوبصورت جے ویلاگ یوٹیوب چینل سلیم کھوکھیالا صبح صبح دا ٹائم ہے ویور صبح صبح بیٹھے ہیں گھر ماشاءاللہ تے ناشتہ کرے نے ناشتہ کر کے چل دے ہیں باہر کیبن تے تے اج دا بلاگ کریسو خوبصورت جیہا دلچسپ ہوسی ماشاءاللہ تساں ساڈے نال جڑے راہسو پیارے پیارے کمنٹ کریسو پیارے پیارے سسکرائب مریسو جتنے وی ساڈے یار دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں ہن ریکویسٹ ہے انہاں دے اگوں کہ ساڈا چینل سسکرائب کر چھوڑن ویڈیو سکپ نہ کیتی کرن ویڈیو واچ کیتی کرن اور تہاڈا تہہ دل توں شکر گزار ہاں کیونکہ جلدی جلدی ایں گل بولیندا پیاں دیر تھیندی پئی تے چلدے ہاں کئے بندے چل گئے ماشاءاللہ باہر دا تہاکوں بلاگ ڈیکھیسو خوبصورت جیہا پیارا جیہا مزیدار ولیج لائف دے نظارے تے باقی نال تساں رہسو ویڈیو سکپ نی کرنی نال جڑے رہسو تے کوئی پیارے پیارے سرائیکی نظام تے سرائیکی ماحول لکھیسو تے تساں سبسکرائب مار گھنو جلدی جلدی چلدے ہیں باہر چل کے تاکو ماحول لکھینے ویڈیو سکپ نی کرنی ویڈیو غلطی کر ویسو سکپ اچ تے ول نی آکھنا کہ سلیم بھائی تساں ساکو کیا ڈسے تے کیا نی ڈکھایا تے کیا ماحول چیک کروائے باقی امید ہے کہ تاکو ساڈا ولاگ پسند آسن ٹرین دا وی ہارن آندا پے امید ہے کہ تاکو ساڈا ولاگ پسند آندے ہوسن سرائیکی کلچر تے سرائیکی نظارے کہ محنت ہے لیکن دیر ہے دیر سے تھوڑا دیر سے ہوں کہ آسو درست انشاءاللہ تے باقی تساں محنت تہاڈی محنت ساڈی سپورٹ تہاڈی محبت تہاڈی ہونی چاہیدی ساڈے نال باقی جڑے رہسو ساڈے نال تے ولاگ کریسو دلچسپ خوبصورت جیہاں چلدے ہیں باہر باہر چل کے تہاکوں ماحول ڈکھینے ہیں۔ سنگت اتھے گھننا ڈیکھو ماشاءاللہ۔ اس پرندے نے نا گھر بنایا ہن چاہ دے وچ تے ایڈو ویدر ماشاءاللہ خوبصورت جی ہیں پیارا صبح صبح دا ٹائم ہے تے ایڈو کس ٹائم دا نا پرندہ اپنے گھر دے وچ زور لاون دی کوشش کریندا پہ وڑن دی ایکو دکھایا اندر ویسی وال اندر بن کے وال باہر آ ویسی

تے ایں سامنے آلے روشن دان دے وچ چلن ویندے نویں شفٹ تھے نہیں تھے پہلے کیا نہ ہن نویں نویں شفٹ تھیندے پن گھر بنیندے پن آپ دا تے باقی نال رہو ماشاءاللہ صبح دا ٹائم ہے ویدر کمال ہے لیول دا تے چل دے ہیں بار بار چل کے تاکہ پروٹوکول لکھے نے خبصورت جا سریکی ویلیج لائیو دا سریکی ویلاگ دا پیارا جا خبصورت نیو ویلاگ سریکی کلچر دا لیکن اے اپنے ایتھے روم اچ نی گیدا کو روم اچ ونجے نا تاں میں تیکوں ڈکھاواں ہا۔ ویور ماشاء اللہ بس ویندی پئی وے بس فل ویندی پئی ہے کیا بات ہے ویور تے ماشاء اللہ اتنے بادلوں کا بھی بسیرا تھی ہے خوبصورت جے بادلوں کا تے بڑے پیارے نال بڑا پیارا خوبصورت ماحول بنا ہوئے تے ویدر تے تساں دے دے پے تیرے سامنے ہی ہے تے باقی ماشاء اللہ اساں بیٹھے ہاں اپنی کیبن تے روزی روٹی کریندے بیٹھے ہیں کافی دیر توں بعد آیا سے تے خیر خریت آیا سے تے بس ایویں خیر خریت ہی بیٹھے ہیں تھے تے باقی تساں سنویسو اپنے حال تے حویلے سو فٹ ہو سو نا اے سامنے بادل ودن لگدا ہے ول ماشاءاللہ بادلاں دا نظارہ آیا ہوئے۔

تے باقی حالی وی او بال ڈیدھا وا تے چلو ڈیکھے وا دا کوئی گال نہیں باقی تساں ساکو ڈسے پیارا جے سبسکرائب مار کے تے پیارا جے کمنٹ کر کے تو کو ساڈا ولاگ کیسا لگ دے لیکن ویور محنت کریں دے پہ محنت دا سلا ڈے سو اور انشاءاللہ ڈے سو اور اللہ پاک ہی ڈے سی اللہ پاک آدھے تساں محنت کرو سلا تک میں ڈے سا ماشاءاللہ باقی راؤ نال تے تک پیارے پیارے وزٹ کروینے خوبصورت جے گاؤں دے اگر چلدے پئے آں جھولیاں دے تاں جھولیاں دا سین ڈیکھیں دے نال ساڈے نہ کیبن دے تھوڑا اگاں فاصلے تے کر کے جھولے آلا آیگڑا تے جمپ آلا اساں کے چل کے تاں کو ماحول ڈیکھو وائی دا خبصورت جیاں تے باقی نال کرے سو محبتاں تے راسو نال نال تے وی لاگ دے تے تاں کو جھولے آلا مزارہ ڈیکھو چیک کرو وی وال وال جھولے کھاندے بیٹھیں دے اساں کھڑے ہیں ڈے دے تے باقی چلو کوئی گال نہیں باقی راو نال تے جھولے آلا ڈیکھو وی لاگ تے چسپ چاہو تے والا اساں تاں نال رہنے ہیں اساں آپ بھی تے تساں ساڈے نال رہو۔

ویلکم ٹو بیک ویور ماشاء اللہ تڑا بھرا آ گیا واپسی اپنے ولاگ دی طرف لیکن یار ویور افسوس افسوس اس گال دا کہ اساں جھولیاں دے ولاگ بنائے تے جھولے تے اساں جھولے نہیں کھا سکے افسوس اس گال دا ہے کہ اساں کسی سپیشل پرسن جھولے نہیں کھا سکے تے باقی ہوں تو بعد نا جھولے آنے آ کے بھائی جان جھولے وڈیاں دے نی چھوٹے بالاں دے ہن۔ چلو اساں آکھیے اے وی ویوٹ ٹھیک اے۔ اساں گئے جھولے کھاوݨ۔ جھولے نکلے اگوں چھوٹے بالاں دے تے سامݨے ساڈی آ گئی اے بس جتھاں ساڈے ایریے دے وچ جیڑھی بس چلدی اے۔ تے ویور اس چیز دا ساکوں افسوس افسوس افسوس۔ چلو کوئی گالھ نی اللہ پاک نے زندگی رکھی تاں اساں وڈے جھولیاں دے جھولے کھاوݨ ویسوں۔ سارے سجن بیلی دوستاں کو یوٹیوب دے فیملی ممبراں کو بھی لکھیسو کہ ویور اساں جھولے کھاون گئے ہیں چلو امید کرے سو تو سڑا ویلاگ سریکی کلچر دے سریکی نظارے پیارے پیارے تو کو پسند آندے حسین ویلیج لائف دے خوبصورت ویلاگ دے نال ساکو خوبصورت جے دنیا دے اتے دے سو سبسکرائب سبسکرائب تو بعد فالو فالو تو بعد شیئر شیئر تو بعد کمنٹ پیارا جے کرے سو تے بھرا تولا سپیشل پرسن توکی میں سریکی سریکی سریکی سریکی ویلاگ پیارے پیارے ڈیکھے سی راندا ویلیج لائف دے سوچیں دے پیسو سبھی ڈیکھیں بلیندا پہ ویسے بلیندا پہ میمر کوئی ایشو کیا نہیں تے باقی پیارے پیارے کمنٹ پیارے پیارے سبسکرائب کر چھوڑا ہے بس کتھا گئی او بس آندی پہ ویور ایرو سارے کو بوتلاں پہ ہیں بوتلاں پہ ہیں تا اتھا ہی بہ ہے بوتلاں آوے سن تارے کو خیر خریت تے ماشاءاللہ چوک دے بھی آمد و رفت جاری ہے خوبصورت دنیا دے تے خوبصورت لوگ گھاس پٹھا فصلاں دے وچ کریندے ودن پیاریاں پیاریاں فصلاں دے وچوں خوبصورت جے نظاریاں دے نال تے پیارے پیارے ویور تے وچ کسٹمر آ گئے ویور کسٹمر کو گدے لنگھا تے والا اساں ولاگ بناونا شروع کر گدے سامنے ماشاءاللہ لاری جڑی لین دو پار آئی او آ گئی ہے تے باقی تو کو ولاگ سارا پسند آسی خوبصورت جیاں تے ایڈو سامنے سورج دی کرن بھی پیاری پیاری آندی پئی ہے